formula inonzi 2 pi r inonzi 2 pi r but kana uchida kwana area yeseko unoshandisa formula inonzi pi r squared saka area inotibatsira kwana space iri mukati meseko but distance right round the edge of the circle ndo inonzi circumference saka do not confuse the two panapa tanzi tiwane circumference tikushanda nani na 2 pi r anditi radius ihalf yediameter minute radius i distance yekubva pana a kuenda pana o saka it means 70 centimeters ndomudivida na 2 radius yangu inobuda iri 35 handika class saka takuya totati 2 times hanzi taking pi to be 22 over 7 pana pi ndakuisa um,

kana kuti the distance right round this circle inokubuditsira iri 220 centimeters i hope you are following but dai yange yanzi area waiti 22 over 7 times r handitati ndi 35 5 what times 35 ani squared minute area unoshandisa pi r squared i hope you are following right so panapa unenge wakuenda paside woti 35 times chi 35 obva wati 0 is a place holder

83 square centimeters saka iyi ndo area yeseko dai iri iyo yange yabvunzwa ndokueka kwawaiita i hope you are following class right so takuenda papart b yequestion iri kuti find the number of revolutions made by the wheel in traveling 55 uh, kilometers saka iwo zvaunoita ndezvinozvi circumference ndo like the distance right round the chi uh, the circle right saka circumference on its own it complete a revolution nekuti circumference ndeyekuti tomboti kana uri pana a ukatenderera wodzokera back pana a unenge wafamba 360 degrees saka tikuti circumference yeseko yakangofanira nokungoti i1 revolution

revolution i hope you are following marevolutions mangani anopinda mu55 kilometers saka apa pazviite manje kuti uti 220 into 55 why because hazviite kuti udivide macentimeters nemakilometers unenge wakuconveta makilometers kuti aite mai aite macentimeters kuti zvinhu zvako zvikufambire zvakanaka saka iwo zvaunofanira kuziva ndezvekuti unofanira kuziva kuti chekutanga unofanira kuziva kuti pa 1 kilometer panowanikwa 1000 um, meters handiti ka meaning to say ndinoda kutanga ndakonvheta makilometers angu kuti atanga ita mameters right so anoenda kuti 55 kilometers is cos to x ndobva ndaita cross chi multiply x times 1 ndian ndix then 55 times 1000 ndian

understanding kuti there is a difference between circumference and area circumference tati chii ndo distance right round kana ndo perimeter yeseko inonzi 2 pi r then area inonzi pi r squared mangwana panogona kuya um, shape yakadai pakauya shape yakadai panapo panzi kana kuti pana um, pana 30 handiti ka then uyobvanzi ndi 7 centimeters unogona kunzi twanro the length of arc kana vachiti length of arc vanenge vachida this hump iyi rega ndiise nemaka ne yepepo iyi kubva pana a kuenda pana b we refer to this as arc handiti saka iwo kanzi tsvaga length of arc unoshandisa arc is extracted from the circumference 2 pi r handiti saka iwo nenge wakuchiti chii theta over 360 times 2 pi r wecircumference unowana distance yekubva pana a kuenda pana b inonzi arc saka pana theta unenge wakusani 30 uyu over 360 over what times 2

muna 9 achisiya remainder 2 kuti tibate 11 so answer yako inenge ichinzi 3 and 2 thirds chi centimeters ndo inenge iri distance yekubva pana a kuenda pana b which is the length of the arc you multiply theta over 36 necircumference yaye anditi then sometimes unogononzi twandiro area yesector area manje ino extractwa from the area of the circle remember area of the circle inonzi pi r squared handiti ka saka ndikazobvunzwa area yaye sector nenda kuti theta over chi 3 sikis handiti vandoenda kutimesa nani napai r squared saka theta wedu ndi 3 tinoda 3 over 3 sikise times 22 over 7 times r handii ndi 7 sana ndati times seven ani times seven squared i hope you are following saka seven squared anochekana naseven saka seven into seven squared tinosara tina seven because muna seven squared mune maseven two saka one of the sevens anochekana naseven kuti tosara naseven then kuno kutatu kunosara kuna one over twelve tatati times twenty two times seven

remainder 5 saka answer yedu inenge yaunzi 12 and 5 over 6 but since iri area inenge ichinzi square chi centimeter saka ndokuwana kwatinoita area yechi yesector then sometimes vanogona kuconnecta a nan nab vobva vashedha panapa pakashedhwa apa panonzi pasegment saka ukanzi wana area yesegment unoti zvoni sector minus triangle kana ukabvunzwa area yeshaded part inonzi segment unoiwana neformula inonzi sector minus triangle saka area yesector ndoyatabva mukwana yabuda iri uh, ah, 77 over 6 which was good as 12 and 5 over 6 then triangle unenge wakuwana neformula inonzi half ab sin theta saka we appreciate that radius yeseko yakainzana kuleft nekuright saka nawo yari 7 kuno kunani kuna 7 sa unenge wakuti a ndi 7 then b wachona ndi 7 then panapo vanyora kuti sign ani sign sign 30 saka unobva wapancha mucalculator ansa yako yobva yabuda saka ndokwana kwaunoita area yechi uh, area yesegment i hope you are following class let us move on to the next uh, task